Omwancho otengerete getemba ase ching'aki echi iga nigo tore neribaga riabene konyorana na omodarector bwe chisukuru chimanyekanete na Olympic. Ase ching'aki echi iga ntoroche kwana chisemi korende oboraai bw'ensemo y'ebunge ya omomache ogechache asanyare koba gagwesoi buna omorwanereri bw'ekerogo ki'obochumbe. Naende agakena ase ogochia gokonya abanto b'amache Ogechache, abaake chikura, naende tochigochaka ase oko okomokwanera, naboigo okomanya ng'a eganga yaye nereria ase ogochia korigia ekerogo ki'obojumbe bw'ensemo y'ebunge y'amache Ogechache. Rirorio omokwaneri onde no omo omoraai Zachary Onduso, oyio osoire ase ekenyanganyiro keria egochia koboria ekerogo ki'obojumbe ki'amache Ogechache. Karibu sana. Director mbiao sana. Asante sana.
Karibu eh, igo tware kwenda ase obwango ot- otebie omotere rieta riao naende mono inki giakoirorete ase gwesoete ase ekeng'ang'anire eke giokoria obochumbe bw'ensemo y'ebiungu ya Bomache Ogechancha. Mbuya mono, kegima omararia. Inche Zakari Onduso Nyamatari, omo director bw'echisukuru echi chikorokwa Olympic Group of Schools chire Gusii. Nataka koira ribaga eri ase engencho y'ogokwania abagusii baito bonsi pi ba, na abanto bonsi babe omonto bw'ekegusii ase motegererete, na eTV yaito ya getembe yonsi. Inche buna omoraria atiekire kobatebia, nimbwate ekerenga kia, kia omache o gechache, nkorigia nde. Oboraai bw'ebunge y'abamachu agachache ase omwaka o 2027, naende namomanyete esabari ya mambia egochaka korwa ero. Igo eganga eyio ninyebwate, naende nko nkorwa ase ebirengererio biane ime Ebigera tintagete koboria borai bw'amache agechache, ase engencho inche nomokasi omomache agechache, igo nimbwate ehaki yokoboria chikura korwa ase omomache agechache namba eyemo, naende nomokenya. Namba ibere, nindigerereti ebinto biakorire ase omomache agechache ase emiaka yonsi yobogima bwane, amarai yonsi yabeire oo, noborai bono iga bagendererete ase omomache agechache, obwo bokworokia ng'a. Omochie ogechacha netagete amanyinga amayia, chinguru chinyia, omoraia omoyia, na obwanchwa riria okonene, erinde bomochie ogechache eesuke esiteko eyemo. Chisababu nechinyinge chikogera omora omoraria nda nda ndagose gotebia omochie oge ng'a mono mono mbarigereretie oboraai borobwo buna iga. Escorecard, omochie oge mbabwate ng'a nabotiiki bare. Egento ekemo ase ekemo, morai ororo, ekero asoete ebunge, konya atarasoa bunge, natebetie abamache oge ng'a nki aregochia kobakorera. Igo naruete chipromise chiaye, akabatebia mbakorere iga, mbakorere iga, mbakorere iga. Abamache oge buna bakona gotick ebinto mbirobia bataisanegeti mono, na inche buna tokona kwaumerana na abanto baito, nabo bagontebia ng'a amaene oborai obo bono goikera ase bwaikeire, bwatwarire. chigasorogete gotakeire goretebiswa. Igo nambere yamo neri ng'a obobunge bwa bwa omomache obe chache mbotagete omonto ogoika abanto ang'e naende okomanya eki abanto batagete. Obwo ase egesongo tokorwa ng'a consultative leadership, yaani omonto okomanya ng'a nki abanto bao batagete. Tari okobawakilisha korwa ebirengererio biao ime, otari kobaboria ng'a nki batagete. Eki na egento gekorereka na egekera ki na amache ore ba complain ng'a mbana koboriwu kende gionsi, ase kende gionsi gegokorekana. Neba na ekura egokorekana parliament gose emejadala ekoba parliament, mbari koborigwa mo- mobunga oro ororo amanye ochi kotowakilisha in parliament. For example buna bono e finance bill ekero ba- chikura chiarebo gochia e finance bill, ta- toboreti ng'a ki engo ngoaka yes gose ngoaka no, ere na ebirengereri biaye atumete agachia agaaka ekura buna atagete. Igo na intwe buna amachoge ntotagete consultative leadership ase tokoboria ng'a ki, inye inwe nkogoakilisha, inwe egento eke ng'aki mokeroche. Buna bono for example e finance bill eria yabete, are gocha aborie abanto aba amachoge ng'a ki, nki ngochi goaka? Monyeanchete e finance bill eye? Mwanyesomire, tari banto bonsi bataranya, batamanyeti gosoma, gose batamanyeti korigereria ebinto buna bire. Igo egento eki ngiatogecheti buna abamachoge, na abana abake chigenesi chi'abamachoge, na Kenya engima nchiagechetwe ng'aki ng'aki ekura egoakwa totari koboregwa. Ebinto mbirobio bitakeire gokorekana, naende biarorekane bire bobe gose ande abamachoge chacha. Buna bono egento bakorwa ng'a stalled projects, gose chiproject chigokorwa chi'ekanchera chitari kororekana chitamanyiri lakini chibe ase chisogokete. Eki ne- eyio nensemo eyemo etagogeti abamachore. Abamachore nkoboria bare chiproject chinyinge ntanyare ko enumerate iga iga, ng'a chiproject echi ng'ai chire, gose inki chiakoretwe, gose inki chitaererete, naende chibe ase egeika chiasogokete. Abamachore mbatagete omoraia obo abe transparent. onye ne e- eproject yagokora yatongwa nonya CDF isiko aria, yarorekana ng'a chibesa chichiete ase gete, echi chigatumeka ase gete, esabu egasoka nse ere kabere. Bono chibesa chiaito chia amache ogo echache echigotumeka kisiri, yaani monto taiyo oko- okomanya ng'a mbesa gete chiatumegete ase gete, project gete yakoretwe ase gete, eyio etari buya, mpaka twacha konyora sometimes amang'ana agosoka korwa ase amagaset ng'a, ng'a yaya chibesa chia amache ogo echachache. Nchi nchitu- nchitumegeti buya so buna bono chipara nchire chimachoge chisogeti chibesa lakini besa eye teri korekana ebinto mbire bi- bi- ba- abanto bakobori ng'a egento gete ng'a gose ng'a chi- am- am- ambulance nere omachoge etamanyiri. Egaana ere egotumeka omochie oye, egwakanirwe chibesa gete etamanyiri, na ebinto chi stalled project ne chinyinge sana. Lakini naende goeta nigo abamache oye nkorera bare mono ng'a CDF CDF money ya bursary, CDF bursary, chibesa chi- eh, chibesa chie bursary chia constituency mbaisanegeti pi pi buna chigo chikoba allocated. Mbaisaneretie Ator. Bono abamachoge barora ng'a chibesa chiabo nkotumeka chire bobe naende nkoregwe chire, na ase barigerereti, eki gego- gegotu affect mono, gose gego affect the feelings chia abamachoge ase ase ase eng'encho y'omorai oyi obo. Naende abande ngoika bare bateba ng'a rende ki bamoeire chitamu ibere, okorire chitamu ibere, naende tagotigana onde rende. Abanto barachenchie okoboko, bararora ng'a morai onde naende nere nakore gento kere tofauti kobua ase biri biria biakorekire. So ayio omoraria nayande amange narakogera nainche ngoteba ng'a ase eng'encho abanto baito bang'anchete naende barorire egasi nakorire engiya especially ase ensemo ya chisemi, bagontebia ng'a aye naye totagete oche oratuonchorere chisemi chiao machobi because chisemi chiao machobi is one area abanto baito bakorera sana. Babateba chiatimokire echiraire, schools are are not well attended to, omosike oito oro omobunge tamanyeti chisukuru chiaito ng'a inki chitagete naende inki chita chitatageti. So tana goika ang'e chisukuru amanye needs chire in our schools. So that plus others ebinto bire ebinge tanyare gokwana nkore omonto oranyare kobachencheria amagenderero amachache chacha. Gokwanera ase omosingi bwe chisukuru ne chisemi onde ake keroche toratebe ng'a kere on a priority basis abanto ba amachoge gose ababiche korwa korwa amachoge ba- ba- bak- ba- bakagerera yaani batwarete baroche ng'a inki barache konyora korwa ase ore buna omoraika ere kwanyorire oborai obo iga okorigia abwo amachoge echache buna econstituency mono inki bara Inki bara expect korwa ase ore mono ase chisemi? Mh, chisemi chiabo mache ore chache nchitagete oboraai ogoika abare mwane. Omobunge natagete aike abare mwang'e. Abarimu nabo the main human resource ase chisemi chia chiabo mache ore chache. Chisukuru chiabo mache ore chache nchibwate abarimu eh, korwa ri- korwa korwa leadership, baria bago implement ecurriculum gose baria bagosoma ekerasi ime, na ntobwate mpaka abakori egasi bare casual bakobwaterana ase okosukia chisukuru moto. Igo abanto aba bonsi pi mbatagete babe motivated. Omorai buna omobunge toigete abe are mwane omanyete eh, buna bamenyete, buna bagokora egasi yabo, mogokwanerana, bagoteba emechando yabo, nabo okonyara koba motivate bakore egasi yabo ase ching'encho ao ao Abarimu nabarabwo baigwe ng'a leadership nebarigerereti naende neroche ekegendererete. Ekoera abana be constituency nabao buna omobunge. So motivation yabarimu eki negento ekemo. Buna omorai notegeire motivate nonya nabaibori. Obatebie obuya bwe chisemi, obakore chiseminar, obatebie chisukuru chiaito ase chiarure nase chitagete kogenda gochia nokobwaterera koria gotakeire. Ayio nao yande. Ababunge ase emiaka yonsi abande nkomotivate bare bake abana. Sokomotiberetie abanto bonsi baria bagotumeka ase chisemi chiabo machoge, gento eki nkerarorekana pi. Enamba ya kabere, abana ase bagosomera, omobungene otagete omanye ng'a infrastructure gose ebinto biria bitakeire mbisaini ase chisukuru, onye mbisaini, inchera ki ebunge gose chibesa chia CDF e- erabwaterane chisukuru chiria chinyare koba chingiya kobua buna chire. Buna bono okoenda esukuru, chisukuru chinyinge kwaenda, kwanyora omochoro, nonya na okogitunchi gitiri, nonya na efence teiyo. Kwanyora chisukuru chiaito nchibwati nonya na echilaboratory, buna bono science laboratory teiyo, computer laboratory teiyo, chisemi chia bono chigosu- chia- chiasukeirwe chia CDF, na echisemi chitagete ogoikwa ang'e mono, chitagete chibesa chinyinge, abaibori baorokererigwe. batebigwe eki batakeire gokora, ah, abalimu babe motivated bakonye abana baito. Bono eh, chisukuru chigoso abana bagosomera ebirasi bita- bitari developed for example ebirasi bitakeire birigererigwe, chilaboratory chirigererigwe, chicompound chibe chi- chigitu buya, ebiita nonya na ebiita bikoenda ase chisukuru buna chisukuru chinde. Bono amang'ana buna aya a- a- a- akorekana Kiharu, Ondindi Nyoro, Chisukuru echi chishugurikeire kera esukuru ebekire etairi. Chisukuru chionsi pe constituency engima chishugurikeire chibekire etairi. Ayio naro ng'a namakong'u mono ase bomache bagechacha. Inki akobera amakong'u? Because chibesa nchire ororo lakini oboraai mboro obotamanyeti. korengera rigoro ya ye chi the welfare ye chisukuru chiaito so that is another area ntagete korigereria mono muna kwambore ntagete korigereria mono ko make sure ng'a schools go a notch higher yaani chisukuru chiaito chisuke chibe learner friendly abana bakogenda esukuru babwate ase bagoikaransa babwate furniture babwate ebinto biria bagotumia ekerasini. Eki negento gekona gosukigwa step by step, na getakore rituko erimo, na okore esukuru eyemo naende oche okore esukuru eyende, abanto nabo bagoisaneka ng'aki chisukuru chietu chiang'eire koba developed, na chisemi chietu chiang'eire korigererigwa. Na korigereria ng'a abana bonsi nkoenda bare chisukuru, eki nakero kende egento ekenene. Abaibori nko- ngoketa bare for the small things that they need to, to do, buna chiuniform, ebitabu, ebi nebinto bitagete korigererigwa, abaibori babe motivated, ba- bakonye abana. Chisemi chiabo machoge chiachi chisuke motwe. Chisukuru nchirochio chigokora buya chinene lakini okoenda esukuru kwanyora ng'a omobunge tanya konye support buna bono Nyakoiba Nyakoiba an example of Nyakoiba high school esukuru ende negokora egokotwara emini ya nine lakini kwanyora ng'a oborayi bwabo machoge mbwana gosupport esukuru eyio. Ntobwati chisemi bono buna echi echi chichi TVET ntobwati TVET yaito iga aria ere.

Eruchi cause chinyinge abana baria bakoenda batari koenda chiuniversity banyore eopportunity yokonyora chi course ne chi skill chikobakonya immediately bachi employed mumachoge chiache, obwagachi, obosoni, oborugi, chi chi course chiria chinke chinke si yaani chiria chigokonya abana immediately bachaka obogima bwabo. So eyio ne TVET etigire iga abwo, rinde tokaigwa ng'a chige ng'a chicomputer nchiaruete gose mia moja gocha oo. Naende nchiamanyekana ase echia chiagenda gochia. So chisemi chiaito chia primary, chia secondary, chia tertiary uni, na, na, na echia university, chitagete korigererigwa mono. Buna bono ekero abana baichire university for example, bakonyora ng'a chibursary nchire aro obo, na chire aba allocated. Okwo tari komotivate bana, okwo noko demotivate abana. Ekero chibursary chitagete kogenda to our secondary schools, kwanyora aba, abalimu, batebiwe ng'a chibesa chia chire abwo, chitaiyo. Naende bang'ea kobwati chibesa, ng'a chibesa chiaruetwe ebasari inche chiraika iga iga. Okwo noboria motibetie abana, oboria motibetie abalimu. Ensemo ye chisemi netagete omonto ochianchete korwa enkoro ime, erinde tonyare gochisukia chigende motwe. Okay.
Ah, ekero togenderete gokwana igo, eh, tiga tosuke gochia, gochia ake, ah, ase oboraai obo iga, oroche. Aa oborabe bw'ecounty ekero okoburira nabarobwo nko mbabwate ng'a nabogochangia gochia ase chiconstituency noro ochande ake borabu igo oborabu bore orobu gochia gokonya ase chiconstituency chire ase ecounty ya Kisii buna eyemo yao ya econstituency gochia korwanera. Oborabe bw'ecounty mbobwate ensemo ya ogokonya bono bono amang'ana ya- ya- yoborwari oborwari obore ase ecounty. ecounty kereo ere well managed, yokonyora ng'a aba abanyagitari, na amariogo, esupply ya amariogo, ebi na ebinto bikonyarekana, bikoba rahisi mono, unlike ekeroo oborayi obo botari obuya, eeh oborayi bwa ecounty kerobwo bore improved. okonyora ng'a chinyagitari chionsi nchire catered for, ase chi ase chinyagitari chire aare, kwanyora ase oborai bwa ecounty gwachakire go establish new eh, new maybe dispensaries, eh, amariogo nkoba are supplied, workers are paid, and eh, naba- naba- naba- na- na- nabakori egasi bare ororo ngoakanu bare, nabarwaire nkorigereria bare, oko nogosukuma tu. Eh, abinto buna amache for example.

Ebikori ebike biko igoro, ebi ebire ase ekaunti. Ekero ekaunti bora igoro buya, okonyora ebipaara biatichirwe biatichirwe, kera ase yao goigeka, abanto mbare gokwama, abaremi bakominyokia ebinto biabo gochia echiro buya, abanto bakoenda echichiro buya, abanto bakoenda chisukuru buya, baende chinyagetari, kera omochie ogoigeka. Iga amang'ana a transport kwanyora ng'a abeire improved, naende gokonyora chipaara chiria chinene nachirochio chiaaa. Chia national nacho chikoba improved onyore ecounty yasukire moto. Gokorigereria amang'ana echisemi mono mono chisemi chinke echia early early childhood yaani ebana ebio ebike bigochaka esukuru. Eh, chiri nechisemi ecounty kere ebwate oborayi obuya chirabe improved in our constituency. So ekero eh, omobunge akobwaterana ne ne ne ne county buya Nabo okonyora aba ebimwana ebi bigochaka esukuru biruete gose nemechie emetaka bianchire esukuru. Buna bono chicounty chinde chiarikire abalimu buya naende abalimu bande babere confirmed koba permanent. Ekero bare confirmed permanent bakoba bagotwara bagotwara job security batwara oboremu bakore egasi yabo bamaete ng'a egasi eye neyabo. Chicounty chinde ngoakana chire emeshahara kwanyora ere emiya, kwanyora abalimu baria bagokora egasi bamanyete ng'a mbabwate income ase ime. Ase ande nararigererie chikaunti chiria ekero oborai bore obuya, eh, okonyora abana bakogorirwa endagera, gose bagorirwa snacks, gose baroserigwa nonya na akarongori, buna bono ekero naende ekaunti ya Murang'a, enakomenya, kera esukuru, chisukuru the whole county, chichi ko nigo chire established, centres ase chindage ase erongori ekoroserigwa, erongo chipigipigi echigorire omoraria orakumia sana. chikomunyokia endagera the whole county, yaani erongo eria ekomunyokigwa in the morning, buna yasoka iga, emunyokiri erore ere morero, ebimwana bianyore erongo eria ere morero. Ebimwana ebi ng'aki biratiga kogenda esukuru oroche? Abana aba bakaba motivated, bateba ng'a maambia ntari tonyore erongo eria ebekire esukari buya, bono abana baanche esukuru bachaka mapema. So oboraai bore obuya buna gwateba, bw'ecounty kare bore obuya. Ekero bokobwaterana nobwe constituency, ebinto nebinge bigosuka motu, buna nagotebirie, buna bono amang'ana a security, nabo okonyora eke county keria ebwateranete buya ne constituency, okonyora security egosuka motu buya, amang'ana ya oboremi, komotiveti oboremi, ecounty nabo egokonya mono komotiveti abaremi kobasoami chiseminar, na komekishwa ng'a agriculture yasukire motu because either is a devolved function ecounty kere eganyekora buya kwanyora econstituency egosuka motu. Moise nigo abanto ande ake mono, into narorire obomanyi bwao igoro y'echisemi igo ore obonene orache konyara koba ogokonya ase ogokina ebirango bi'echisemi ase econstituency ya. Omochie ogochache bono omoisimiwa ase okorigereria ase ase chiga chia national tonyare koba tokorigereria ande ekero okorigereria ntobwate opposition ntobwate neserikari ere ororo bono iga twanyare koba tokorora abarwanereri babere bagosokwa ase orogoro rwa gusii oyio ore oyokabeire omochief justice. David Maraba, naboigo oyokabeire omowaziri bw'oborenti bwa ime Doctor Fred Okengo Matiangi. Ogosoka kwabo babere ase orongo rwa Gusii naende ake ekero barigereretie bonsi buya iga, inki gokoorokia ase epicha y'okorigia oboraai bw'ense ya Kenya ase omwaka o 2027?
Democracy, democracy gose demokrasia nabo ekwara ao kera omonto a- a- agataka ekiagotaka. Onde taiyo ogotangwa ng'a yaya aye togotaka, aye bono oyo omino iga atakire naye togotaka. Democracy nabo egwanchera ng'a eh, kogwanchire egento gwatwarire etako, nabo ogotebia abanto baminto ng'a nintagete. Mara agotebire natagete, amarange- ama- amatiang'ina ere otebire natagete. Lakini ase okorigereria tanyora ng'a abanto ebate ebachete korigia omosike matianye ng'a inchwe ango okonyeka ime. Kwaroche abana ba Gen Z buna bachiete go- bare gokuera ng'a naye ogocha gokonya Kenya yaito nonye barimetigwe rende buna barimetigwe. Na amaraga nere otebire nere nere abanto ba- ba- bamotebirie. Bonsi nabaito, bonsi nabaya. Lakini rende, buna omogusii kare togoaka esabu, nabo tokoteba ng'aki oyomo ase akoboria nabo eraorokie ebiche engiya ng'a abanto aba mbabwate ogokwanerana na okoigwana kore rahisi. Ekero abanto bararore abana abamo mokorwanerera egento ekemo, nabo bagoteba ng'a abanto aba rende igo mbamanyete egento bakorigia, eki nabo keratoite eh, buna omogusii are goteba ng'a rende aba nabana abamo. Mwarorire eganga yaito na okorigia oboraai. Eganga yaito keyabeire okobo- okorigia oboraai, naende abanto abange bagure gochia ase ensemo y'omogaka matiani, omosike maraga nere na oyominto naende omuya, naende namanyete ng'aki ere tokogenda, nere nabo are goita bote, aite bote tari magoso. Ekero aikire bote abwate siri oyomwao matiang'i, na keki tekobora, keki ya Kenya tekoera, naye nabo aratebi ng'aki naye rende bwata naye eki gochia kiara ngwatobwatia ase ense eye. Ekero engabi yaitirwe ase abanto bagosanga noyomo koyerwa, abanto bonsi nabo bakoyerwa. Igo naki tware goteba ng'a ekiorokererio ekio nabo kere igo, lakini buna omogusii ntitari tokwanirane. Torokie ebichie eyemo engiya, naende totakoreti igo, amang'ana nache gosoka amange ng'a yaya, oyo agotumigwe na nyarebe, oyo agotumigwe gosareria oyo, eki egochiko, egetari gochiko, eki egochibwata na omogusii, naende kerete obobisa. Na aye naro togosaba ng'a tabaisa gotoka ase ensemo yaito ya gusii, tororekane buna egesaku egechore, egesaku giechogete, egesaku kemanyete, eki getagete, twensi ntitagete ekerogo eke. Naende amang'ana buna aya amoraria, amang'ana buna aya narorekanete. Engaki ya kare buna togotebiwa ase history y'omobusii, ekero giasagini na Nyamweya mwaka ya bwense omorai Kenyatta akabatebia ng'a ntagete egati yaino mokwane mong'e omorai oyomo. Ekero basinyeti kwaigwana nabo ekero eki giachiete ekabira eyio. Igo ogotaigwana nkorete kore asara ase ejamii y'omobusii, eround eye ntitageti naende ogotaigwana okororekane. Nkwarenge ase omosangererekano o National Delegates Conference ere y'ekiama gia Jubilee. Engaki yane narenge ase ayio naende okoba kw'amateni ase NDC ya Jubilee. Nki kobwate gose nki gokoroki gochia ase omobosio? twensi ntwarenge ase emegese ntwabwate chi chimina tinchiasomete chingiya naende tinimokwaneri oo jubilee ndakwana amang'ana amange lakini nde ekero okorigereria ekerenga giaito buna omogusii na ogosaba gwaito nkori ng'a omosike Fred Okengo Matiang'i amaiso aye aroche gochia ase jubilee. na ekero amaiso arorire gochia ase Jubili, takogenda bweka, na intwe tokogenda gochia buna omogusii. So, e- togosaba ng'a ekerenga gia, gia, gia Jubili, keri babwate ng'a kero kende bacha, bacha komokora nere bono epresidential candidate, naende nere omonogeri korwa ase, o- mo- omororeri rende korwa ase ekiama gia Jubili. Negento ekiya, Jubilee ne ekiama kere established, kebwate structures, kebwate omong'uso omonene, naende kebwate ebiche enene ase Kenya engima. Abanto buna bono tiga twarenge NDC, abanto baruete chinse chionsi chia Kenya. Igo eki ne ekiama ekenene naende kere ekiya, ase eng'encho kegochi gotokonya ase oboraai bwaito bwa Gusii, na omogakomotenyi ekero arenge oo, inki atoete ogosema ring'a. Amaene ebirengererio biaye nebiomogusii nebiomokenya nao birocheti ase direction ya ya jubilee. Endaki onye kobwate nobwate gento kende kero chitari chiaye chigotonyora obwate gento kende oratebie omogusii nigo igo omomache ogochacha ase obonge. Ntobwate egento ndatebie abanto baminto ba gusii ntobwate egango enene enene sana. yarorekanire naende etari rahisi. Omong'usa ororekanire ase omosike Fred Matiang'i noyo bwe bw'okemoika. Omong'usa omonene Kenya engima egoteba ng'a eround eye etitagete Matiang'i arae Kenya. Ebisaku goeta ebi gotoborie ng'a abagusii mwebegete tayari gose naende naende naende emosambaratigete eround eye naende mori kwebeka amo. Na intwe tobateebie ng'a ng'amo tore, nare kobateebia abanto ba Gusii, mwensi ase mwabeta. Ekero mwamanyire twarorire ebisii biachire nyomba minto, tiga twechoke, n'abanto baito batorore buna abanto abaya. Onde bwensi naende okocha gosoa gati-gati yaito, naende mono mono omwana oito bwe o Gusii, onde bwensi oko- ogocha kogeikeria matiang'i, oyio aratogosere buna Omogusii. Onde bwensi okoegwa bibesa gete arete gatiana gosiara ng'a Ng'a bono chibesa echi bono anga omo- anga omwana oino, eange okwo no- oino omonto ogoteba ng'a twebete omoyio, intwe tageti ebe ekabira eyio, torigererie ase atambe tomanye ng'aki oboraai bwa motuo ntobotagete. Ekero tobotagete, twebeke buya. Ek- okwebeka buya. na kwoku twatebire ng'a toigwanane chimeme, tokore tokwane egento ekemo. Namba ibere, chikura chiaito chianengetirwe amatuko amange. Mwaroche omosike Raila ogoteba ng'a mbarenge more nainwe mogoteba ng'a mo- ng'a motagete oborai bwa Kenya. Eh, nkwarora omosike Gachagua ogoteba ng'a ti kera omonto abeke ekura yaye emesa. Igo mwamanyire ng'a ekura yaito ya omogusii netagete ementekane. Abana baito ba Gen Z mwensi Abang'ina baria batabwate eibanda, mobwate eibanda. Abana babwate eibanda. Abasubati banyomirwe gocha ase itaaba bonsi babwate eibanda naende ba transferwe gocha kaa. Ekura yaaba gusii eisane na intwe tomanyekane buna abanto toisaine to toisaine korigia obogambi ase emesa ya Kenya. Erinde ekero chikura chigoika na intwe tochuate ng'a twa twa twa ase emesa ya ya ase ase egekabu kia matiang'i geichore nere abanto bamanye ng'a ki korwa sobo nere nachete ne chikura tarorekana buna omonto ochoorwa na kenya eng'ao, lakini gusii etabwati chikura. Igo ntona kororekana buna egesaku eminority. Nonya abanto baria moregestete sikoba gusii, naende eirane chikura echiria nonya ngocha kaa mocha goakera nka, erinde tororekane ng'a ekura yaito nainto nesaine. Namache oga nabare bokobatebi narenge ng'a kamoranche mokoa asende Buya, omochoge bachache, mokonside Omwalimu Zachary Onduso Nyamatari ase oboraai bw'omochoge chache ase 2027, erinde am tochenchie okoboko to make sure ng'a omochoge chache yachenchire, ekero nimbwate ebirengererio ebiya ase omochoge chache, ninche andegete ng'a nyore ribaga eri ninche ndue omochango one, abamochoge chache bamanye ng'a mbatwarete omomura naende omomura bwe chinguru engaki eyemo.
Totagete ogosanga nere Zakaria onde uso, onde onyare koba akoberesera eki abwate ase obongo bwaye, na okobani kwaye gochi gokonya abanto b'amache o'gechache. Ogosaba kwaye nkoria ng'a abanto b'amache o'gechache banyare koba bakomorengereria ase chingaki echi chikero chiraike omwaka o 2027, abakonye mosingi korera ase chisemi, naboigo goonchoreria amagima y'abanto bamenyete ase orogongo oro iga. Ng'a onye koba kwedesera igoro ya siasa egenderete ime ya Kenya ase okobwatanera na kogania eria eri gokonya egesaku ki'engusi ya ndake na ase okonyora oborayi bw'ense ase entunda entang'ani. Rika ching'aki chinde ekero naende toratware omorori buna oyo iga korwa ase chingongi echi iga chia Omochoge, Bobasi na Bogirango, Marieta Anenche Gilbert Kobi nigo nare gokwana korwa ase ensemo ya Omochoge na mono gochia ase esitesheni yaito ya Getembe Eredio amo ne Tibi.